Pathian Thuthianghlim i lo ngaithla ang u. Genesis bung sawmthum leh pariat, Juda leh Tamari. Chumi lai chuan heti hi a ni a, Juda chu a unaute hnena ta a chhuk a, a dulam mi pakhat a hming Hira chu a zuk bel ta a. Tin, Juda chuan chutah chuan Kanaan mi pakhat a hming Suafanu a hmu a. Tin, ani chu a nei a, a pawl ta a. Tichuan a rai a, fapa a hring a. Tin, Judan a hmingah chuan Era a sa a. Tin, a rai leh a, fapa a hring leh a. Tin, a nu in a hmingah chuan Onana a sa a. Tin, fapa a hring leh pek a, a hmingah chuan Sela a sa a. Chu mi chu a hrin lai chuan Juda chu Kezib khuaah a awm a. Tin, Juda chuan a fatir Era chu nupui a nih sak a, a hming chu Tamari a ni a. Tin, Juda fatir Era chu lalpa mithmuhin misual a ni a. Tichuan, lalpan a ni chu a tihlum ta a. Tin, Juda chuan Onana hnenah, I u nupui chu pawl la, pasalte unau tih tur chu tih sak la. I u tan chuan chi thlah sak rawh, a ti a. Tin, Onana chuan, Chi thlah tur chu ama thlah a ni dawn lo tih a hria a. Tichuan, Heti hi a ni a, a u nupui a pawl apiangin a u tan chi a thlah sak lohna turin lei ah chuan a titla thin a. Tin, a thil tih dan chu Lalpa mithmuhah chuan sual tak a ni a. Tichuan a ni pawh chu a tihlum ta a. Tichuan Juda chuan a monu Tamari hnenah chuan, Ka fapa Sela hi a puitlin hma loh chuan i pa in lamah pasal nei lovin lo awm rih ang che, a ti a. Chuti lo chuan a ni pawh hi a ute angin a thi dah ang e, a ti a ni. Tichuan Tamari chu a pa in lamah chuan a va awm ta a. Tin, a nakinah chuan Sua fanu Juda nupui chu a thi a. Tin, Juda chuan a ngaih a lo reh a. Timna khuaah a bera hmul mettute hnen lamah chuan amah leh a thian a duhlam mi hi ra chu an chho ta a. Tin, mi in Tamari chu i pu chu a bera hmul met turin Timna khuaah a chho dawn tiin an hrilh a. Tichuan ani chuan a pasal sunna silh fen te chu a hlip a. Inkhuhna puanin a inkhuh a, a intuam tlat a. Timna khaw kawnga Enaim kulh kawngka ah chuan a lo thu a. Sela chu a puitling tawh si a, a pa chuan a nupuia a neihsak lo zo a ni tih a hria a ni. Tin, Juda chuan a ni chu a hmuh chuan nawh chi zuarah a ruat a, a hmai a inkhuh tlat si a. Tichuan kawng sira hmeichhe lam chu a va pan a. Haw khawngaih takin i mu dun ang a ti a, a mo kha a ni tih a hre si lo va. Tin a ni chuan, Mi mutpui chuan eng nge mi pek ang a ti a. Tin a ni chuan, Ranrual zinga mi kel no ka thawn ang che a ti a. Tin a ni chuan, Chu chu i rawn thawn hma a lo hrian tur eng emaw tal mi pe ang em a ti a. Tin a ni chuan, Siain tur eng nge ka pek ang che a ti a, Tina ni chuan i hmingnemna leh i hrui i diang ken nen khan a ti a, tichuan a pe a, a mutpui ta a, tin a lakah chuan fa a pai ta a, tin a tho va, a inkhuhna puan chu a hlip a, a hmeithaina silhfen te chu a inbel leh ta a, tin Juda chuan a thil hriain chu chu hmeichhe kut ata la turin a thianpa, a dulam mi kutah chuan kel no chu a thawn a. Nimahsela a ni chuan amah chu a va hmu zo si lo va. Chuti chuan hmeichhe awmna hmuna mite hnenah chuan, Kawng sira enai i manaw chi zuar awm kha khawiah nge awm tak? tiin a zawt a. Tin, anni chuan, Naw chi zuar reng hetah awm lo ve, an ti a. Tin, Juda hnenah chuan a kir leh a, Amah chu ka hmu zo lo. A hmuna mite pawh in nawh che zuar reng reng hetah awm lo an ti bawk a, a ti a. Tin Juda chuan, Nei hlen mai rawh se, chuti lo chuan kan mual pho dah ange. Ngai teh he kelno hi ka thawn a, amah i hmu zo si lova, a ti a. Tin, thla thum emaw lai chinah chuan mi in Juda chu, I monu Tamari chuan tlangval a ngai a, chu lo pawh chu ngai teh sawn a pai nghe nghe a sin tiin an hrilh a. Tin, Juda chuan hruai chhuak ula. Hal hlumin awm rawh se, a ti a. Tin, an hruai chhuah chuan Tamari chuan, Heng thil nei tupa lakah hian a ni nau ka pai ni, tiin a pu hnenah chuan mi a tir ta a. Amah vekin. Khawngaih takin heng hmingnemna te, hrui te tiang te hi tu ta nge ni? Enchiang teh khai a ti bawk a. Tin, Judah chuan chung thil chu a ta a ni tih a lo hria a. A ni chu ka aiin a fel zawk a ni. Ka fapa sela ka neihtir ta si lo va, a ti a. Tin, Judah chuan a ni chu a pawl leh ta hauh lo va. Tin, Naua vei lai chuan heti hi a ni a, Ngaite a chhûlah chuan phîr an lo awm a. Tin, heti hi a ni a, Naua vei chuan pakhat chuan a kut a rawn zen chhuak a. Tichuan, nauchhar mi chuan, Hei hi a chhuak hmasa zâwk a nih hi, tiin a chelh a. a kutah chuan la sen a bun tir a. Tin heti hi a ni a, a kut chu a lak luh leh lai chuan ngaite u nau chu a lo chhuak ta a. Tichuan nauchar mi chuan, Enga tinge chhuahna i insiam ni? a ti a, chuvangin a hmingah chuan pereza an sa a. Tin, chumi hnuah chuan a u nau a kuta la sen bun kha a lo chhuak leh a, a hmingah chuan zera an sa a. Bung sawmthum leh pakuana Josepha leh Potiphara nupui. Tin, Josepha chu Aigupta ramah an hruai chhuk a. Tin, Faro a hnuai hotu pakhat, vengtu pawl hotu Aigupta mi Potiphara chuan chuta rawn hruai chhuktu Ismaela hote kut ata chu a lei ta a. Tin, Lalpa chu Josepha hnenah a awm a, tichuan ani chu mi vannei tak a ni a. Tin, a pu ai Gupta mi inah chuan a awm a. Tin, a pu chuan Lalpa chu a hnenah a awm a. A thil tih apiang Lalpa'n a kutah a hlawhtlin tir tih a lo hre ta a. Tichuan, Josepha chuan a pu mit a tlung a, a rawn a bawl thin a. Tin, ani chuan a chhungte chungah chuan hotu a siam a, a neih zawng zawng a kutah a dah vek a. Tin, heti hi a ni a, inah chuan hotu-a a siam a, a neih zung zung chunga hotu-a a siam a chinah chuan. Joseph-a avangin Lalpa chuan Aigupta mi chhungte chu mal a sawm ta a, in lam leh ram lama a neih zung zung chu Lalpa'n mal a sawm thin a. Tichuan, a neih zung zung chu Joseph-a kutah a dah a. A hnena thil awm reng reng chu a hriatpui hauh lo va. Ama chu ei chauh lo chu a hre lo. Tin Josepha chu mitlawntlai tha tak a ni a, a hmel pawh a tha hle a. Tin, chung hnuah chuan heti hi a ni a, a pu nupui chuan Josepha chu a ngaih melh a. Tin, mi mutpui rawh a ti a, a nih erawh chuan a duh lo va. A pu nupui hnenah chuan, Ngai teh, ka pu chuan he inah hian ka hnenah eng eng nge awm a hre si lo va. a neih zung zung ka kutah hian a dah vek a, he inah hian ka aia lian zawk duma an awm lova, a nupui i nih avangin nangmah chauh lo chu ka lakah engmah ui a nei hek lo. Chutichuan engtin nge he sual lian tak hi tiin Pathian chunga thil ka tih sual thei ang, a ti a. Tin, heti hi a ni a, ni tin maiin Josepha chu be thin mahsela, amah mutpui lam thu emaw, ama hnena awm lam thu emaw, a pawm duh lo va. Tin, chumi lai vel chuan heti hi a ni a, a hna chu thawk turin inchhungah a va lut a. Tin, chutah chuan an inawm reng reng tumah an awm lo va. Tichuan, ani chuan, Mi mutpui rawh, tiin a silhfenah a lo man a. Tin, ani chuan a silhfen chu a kutah chuan a tlansan a. a chhuak ta daih a, tin heti hi a ni a, A silh fen chu a kuta hnut che in a tlan chhuak ta tih a hriat ve le, a in awm te chu a ko va an hnen ah, Enteh u, mi timual pho tur in Hebrai mi pakhat kan hnen ah a hruai luh tak hi, mi mutpui tum in ka hnen ah hian a lo lut a, ti chuan aw ring tak in ka au ta a, tin heti hi a ni a, aw chhuah in ring tak in ka au tih a hriat ve le. Ka kiangah a silh fen hi a tlansan a, a chhuak ta daih a ni, a ti a. Tin, Josepha pu a lo hawn hma loh chuan a silh fen chu a kiangah a lo dah a reng a, tin a hnenah hetiang thu hi a lo sawi a, Hebrai chhiahhlawh kan hnena i rawn hruai kha, mi tih mualpho tumin ka hnenah a lo lut a, tin heti hi a ni a, Aw chhuah, ka au veleh ka kiangah a silh fen hi hnut che in a tlan chhuak ta a ni, a ti a. Tin heti hi a ni a, Josepha pu chuan a nupuina hnena, I chhiah hlawh hian heti hian mi ti tia a thusawi a han hriat chuan a thin a lo ur ta thut a. Tichuan, Josepha pu chuan a ni chu a hruai a. Tan in, Lalmitang phuara an awmna ah chuan a khung ta a. Tichuan, chuta tan inah chuan a awm ta a. Nimahsela Lalpa chu a Josepha hnenah a awm zel a, a chungah ngil a nei a. Tan invengtu pawh a khawngaih tir a. Tichuan, tan invengtu chuan tan ina tang ho awm zawng zawng chu Joseph-a kutah a kawl tir tap vek a. Tichuan, chuta an tih apiang chu Joseph-a chu a titu a ni zel thin a. Lalpa chu Joseph-a hnenah a awm a. A thil tih apiang chu Lalpa chuan a hlawhtlin tir thin avangin dan invengtu chuan a kuta thil awm reng reng chu a en duh ta lo va. Lalpa'n kan Bible chang chhiar te, ngaithlatu zawng zawng te tan mal min sawmsak leh theuh rawh se. Amen.